Мин да төрдүм төрөөбүт дойдум Ньурба Хатыҥ Сыһыы сэрин этиэр алта үс сыллаахха тыһыынча тоҕус алта үс сыллаахха күнү көрбүтүм. ийэм аҕам туохха хата бааһынай орто бааһынай дьоннор ийэм туохха кассирдаабыта рабкопка аҕам электро электромонтер курдук да үлэлээбитэ бэйэм эдьиийдэрим түөрт үс эдьиийдээхпин, икки балтылаахпын, биир бырааттаахпын. Элбэх эркиттэр. Итинник олорон ааспыппыт. Үөрэх үөрэх үөрэх ылан урукааппытынан олорон уйбануоп диэн этибит. Онтон дьэ бу сааһыран баран сүүр баһыллаахха сахалыы ааты иҥэрбиттэрэ. Бу үс сыл аата дьэ. Үс сыл аата, үс сыл буолла курдук. Дьикти это ыыры кэнниттэн диэхэ дуу ковидтаан баран биир күн утуйа саттахпына кулгаахпар хаҥардаҥар буолаллар

Тыл бөҕөнү этэн бардылар. Онтон бу ааппын биэрэллэр эбит. Лопподук, лопподук, лопподук диэн этэн бардылар. Онтон аны урууна уруктарын тааска уһуруйан инньэ быраҕылан уураллар. Тыастаах-уустаах дьэ. Дьэ уах бу хайдары буолаары гынным быһылаах диэтим өттө. били дойдулары бараргынным дуу диэмин интерьерgaan барбытым интерьерgaan барбыппар уже маны хайдар бээрэ булларан бараллар эбит ити инстаграма арыйбыппар ити уһуйар дьоннору бу итин айҕалаах дьоннору булларан бардылар булларан бардылар алтыһан бардыбыт уже это кэлэн эттэхтэрэ дьэ бу эн айылҕаң уже уһуктан эрэр эбит диэн уһуктан баран эрэр эбит дьарыктаныахха наада диэтэхтэр ити мин мин эмиэти бу бүтэһик кэлиэхпэр дылы бу бүтэһик күннэргэ дэһэп маннык хайдах эрэ түбэһэ дьар булан хааллым итинникке мин дьиҥинэн олох ырылааммаппын эһэп бу саха стөрүтүн билэбин саха стөрүтүн дьоҥҥо тарҕата сатыыбын кэпсии сатыыбын тобу саха буоларбын олус киэн туттабын байылҕа ситимэ биһиги итэҕэлбит туох олох саамай сөптөөх диэммин ылынабын бэйэбэр ону буоллаҕына Бу э, Турцияҕа дьабын бу, бу кыһын. Ону бу хаҥа дьылҕаҕанда буолла дии. Олеся ти туох таһарбыт биэриитэ э, Дархан. Дарханы кытта орбут биэриитин көрөн бараммын. Хаддары ханаа кэлле бу олох дойдубар бары ханам күскэ баҕа онньан кэлле. Ылым даҕаны бу аҕай хонук иһир билет ыластым. Уонна бу уолбун ije төннө кэлбит манна. Кэлэммит Дарханга ырыттыбыт. Ырыттым мин кэпсэттим, хаятым маннык маннык эбиттиэммин. Онтон буоллаҕына алкаска туохха биир табаарыһым саталга баран кэлиэххэ эрэ диэн манна массыына идиһартахпына саталга баран кэлиэххэ диир. Онно аккаастатан аатым онтон дьэ хайаан хайаан бу бириэмэ көстүбүтүгэр бараммын саталга тиийдибит. Ону эппэттэр ханна баран иһэллэрин. татаваарство көмөлөөмүн ханна да бардым саталга баран иһэбин онно эмиэ биир ойуунга тиийэн кэллибит биир ойуунга ол сыдьаары миигин дии барбыт эбит ойуунга кырдьыкты бу биллэр ойуун ол ойуунга тиийэн кэллибит онно эмиэ кэпсэттибит хайаатыбыт дүҥүрдүүр эбит онтон буоллаана манна бу олесяға кэле сылдьаммын бу леһи ыгыран ылбыт китти алхас кэмиэ кэлэммин олох аҕайах мүөтө бу чаас аҥара көҥүл бириэмэбэр кэлэммин манна олорон ааһыам кэпсэтиэм диэммин киирэ жүрдүм кэл эрэ манна диэдилэр бу олопподуктаах хэттис кии диибэт диэтилэр туох хэттис киирэ диэммин мин хаҥа бу хаҥа хаҥньахпын алдьар киирэммин олордум ону улла били туохха хомустаан ититтэриилэр ним булар да хомуһунан була транска киллери була ди ол оннук курдукка аны түбэһэн хааллым оны түбэһэн баран эмиэ хараппын симэн олорон уоскуйан олорон эмиэ бэйэм баҕа санааларбын туохтарбын та киһи бэйэтин гөртүллээһин үллээтим онтон бу лопотуктун билсэммин бу маннык олорон ону ааспыкка бу бириэмэ көстөн эми көстөн хаалар эми тиер кыах үөскээн хаалар бу олох бириэмэтэ хоқ курдуккун эрээри ааспыкка кулан хааҥҥа баран кэллим кинигэтин арыйыытыгар. Ити эйгэҕэ олох маннык киирэн киирэн киирэн киирэн бу билигин оннооҕор бу интервью ылар киһи улаатым. Олохтон. Ону ону хайдах кимэн киирбиккиний? Бу олох бу маннык эбит диэн бэйэҕэр хайдах ылыммыккыний? Ото бастаан биһи физиктар буоллахпыт те хайдара иһин биитэ хайдах буолла. дьонуҥ дааны хайдары туохтуохтара диэн хайдары туохтугун саабаҕалыгын эп онтон ити итинник киирэн киирэн истэххинэ ити дүҥүр дүҥүр особенно дүҥүр үлэлээтэххинэ туохтууллар эбит маннык өбүгэлэргин кытта ситимниир эбит бэйэн дүҥүрдэххин ото хайдары биэнэ түргэн би маннык сыл иһигэр эп бартын туттардылар

эйгэнэн көтөн кэлэннэр диэн туттараллар маннык. Туттарбыттан оту ылаар буоллаҥҥыт. Ылан баран махтанан бараҥҥын ыытан көтөн хаалаллар ону. Ону то эйгэни бу туппут тэрилгин буоллаҕына аны ууһу бээнэр буллараллар эмиэ бу да кимнээх булларалларын билбэтим. Ото бу күүстэриҥ, көмөлөөр күүстэриҥ, Мгм. өбүгэлэриҥ буллараллар. Бу улуускун булларан биэрэллэр. Аны ууһуҥ буоллаҕына уже билэн олорор хайдах туу оҥоруохтааҕын. Хантан Эрдэттэн дьэ. э, эрдэттэн билэн олорор. Уже А. бу туоххун иһин э, хантан кэлиэхтээҕин бу маһаҥ хантан ханна э, э, таҥ таҥныахтаах таҥаһын ханна таҥныахтааҕын ким Мгм. тигиэхтээҕин эн бартын этэллэр. Мм. Эти барыта биир ситимнээх курдук диэн эппиттэрэ. Төмех оннук өйдөбүллээхпин. Бу ойууттар, бу уустар уонна олоҥхоһуттар. Ити бары биир ситимгэ холбононнор, бу эйгэҕэ киирэннэр, бары бэйэ бэйэлэрин өрдөһөр били нууччалыы эттэххэ, билиҥ эттэххинэ, билиҥҥи оҕолорго быһаарарга Wi-Fi курдук. Wi-Fi курдук холбонон хаалар эбит. Уонна ол онтон былыргы олоҥхоһуттар итиччэ элбэх тылы бу үөрэх туох туох кэмигэр итиччэ элбэх тылы үс күнү быһа тоқтообокко эрэ хайдах этиэххэ сөбүй? Турукка киирэн хаалан Турукка киирэн хаалан бараннар бу итинник тиилэр диэти олоҥхоһут дьоннор былыргы история дьаҕастар нииллэр. Олох маннык уокка хобунан хаалар маннык Wi-Fi-га. Интернетка хобунан хаалар үһү, бу эйгэ диэн ааттаах интернетка. Уонна олох тыллара барыта кэлэ турар үһү. Оннук курдук иэйиини иэйиинэн суруйар дьоннор бааллар кинигэлэри. Олох хас да хонукка арахсан хаалаллар уонна олох бэчээттээннэр уруйаннар. Ырыа ырыаны оннук этиттэрбит ырыаларын эмиэ оннук уруйаллар үһү диэн бар дииллэр. Аха. Бу дьиктитэ диэн аны маннык эн маннык өбүгэлэргин ыҥырдахына киирэн кэлэллэр олох маннык. киирэн кэлэннэр уже маны туохтулар сүбэ туомут сүбэни ылаары гыннаххына сүбэни ылаары гына ырырҕатаары гыннаххына сүбэлииллэр ким эмтиэхтээххин эмтээри гыннаххына хайдах хайда эмтииргин иһин бартын көрдөрөллөр Оннук ылаллар. Итинник аҕыйах туох сыл иһигэр маннык барытын да информация баҕаны биэрдилэр. Научалыыга киирдэхпитинэ эптэ. Информация биэрдилэр. Бу ааккын уже пааспаргар түһэрэргэр аҕаҥ аатын туоҕун барытын Биэрэн кэбистилэр. Көрдөрөн биэрдилэр. Бэлэх бэлэҕи буоллаана туохтуулар эбитэ. Бэлэх баа бэрем дииллэр это үксүн ити биһа маннык ити тааһыйын туттарбыттара таас это онтун буолан ити бэйэтэ бэйэлэрэ этиэхтээхтэр туоха аналынан кэлбит ити кэн кэмэ үрээҕырыһынны көтүүдү ырыттахпытына умустум умсууппа илиибэр маннык тута оҕустуман туттардылар хостуота маннык уонныгар сытар хостон таары буппа диэ ол тааһымыта түүргүдэн дии бу найа бу дьиҥнээхтии диэ олоххо диэ дьиҥнээхтии олоххо онтон эми били саарыыр буоллахпыт физикпит туохпут барыта эми ыламмыт да туору уурдахпыт дии туору уурамманан да дьиэм диэки массыынанан баран истэхпинэ уже манна хаҥараллар хаҥараллар бу уу диэн быйиэнэ эйиэҕэ кэлбит бэлэх дии курака тема төттөрө бардаам дэмиэ төттөрө бараммын да онтукпун ыламмын да киэбэр аҕаламмын ууммуппар дьиэм ыта маннык үүччүтэ кэлсэн эбит диэххэ эт сыта бардан дьикти баа буолан хаалар

Эти бу дүҥүрүнэн били транска киллэрилэр дии. Нучуатака транс, хомуунан даҕаны транс ити киһи ырыата, ырыа ыллыыр туга урукку билигин культура эрэ түөр буолбакка урут бу транска киллэрэ дьоннор диэн. Дьону сааһылаан бэйэлэрин кытта кэпсэтиннэрэн тугу баҕаралларын хайаан тоҕултан үөһэттэн этиттэрэн оннук инструменнар бу киһи ыллыыра хайыр эти хабархар это буллун хомус буоллун дүҥүр буоллун ону булачы дүҥүр вибрациянан киирэн де Аны буллааны ти медитация диэн бар. Дьоннор билин бары медит... Это үгүс дьоннор медитацияланар бу санаабытын көннөрөбүт диллер. Ити буллаана бу медитация сүрүнэ диэн олорон киһи туута толкуйдуохтаах ти. Олох төбөҕүн босхолоон, кулгаахтарга нарааран, муннугун сытыы ыларын нарааран, бу саҥаҕын эккин сииҥин барытын умнан тураҥын бэйэҕин ырыктык халан халаан. Уонна дьэ бэйэҕин булуохтааххын диэн. Онно бу инструменнар бу сахалыга ти уруккаттан ити барыта биир ситимнээх.

ити улахан мастары айылҕаны ыраастыырга үлэлэттилэр. Ото үөһэттэн оннук этэллэр. Үксүн оннук ити алгыс ыйын кэнниттэн ити ол быһээкэ ити бөхтөрү-сыыстары маны ити особенно ити маны туохтарга мастарга тыыннаах мастарга маннык самарыйанан эрийэн эһэллэр ди. Итинник бөөнүтэ хомуйдубут аҕайа. Ытык мастар тастарга арыйын оннук охтуллар. махтаннахтарына махтаннахтарына манна халлааҥҥа хоруйалар ааккын да дьикти эбитим мин олох итэҕэйбэтим хайахпыта тылын хаска түөрбүппүтэ тону хаһан эбитэ көрдөрүүлэрэ буола буола дьиктили махтаннахтар уонна махтаннахтарына маннык кыылларын ыыталлар кыылларын ыыталлар көтөрдөрүн ыыталлар

Аалыта чочурба диэн буолуо дии. Индийский индиецтэргэ пимак диэн буолар. Ото бу ананан кэлбитэ диэн туох диэн. Киһи сүрүн кутун сааҕылааһын ыраастыыр. Муна тэнэ сылдьар киһини эп суолга туруоран ийэм арыйан аартыктарын арыйан биэрэр диэн ананан кэлбит тэрилим бу. Төкөрдөһөн кэлбиккэ Көрдөһөн кэлбиттэргэ сатаммат ыарыы да туох да суох курдук диэн көрдөһөн кэлбиккэ диэн. Кырасык тыаһа сатаан көрүөһүп көҥүллэтэр. Барыта көҥүллээх, бобуулаах деген диэбиккэ да биһиэнэ наһаа бобуулаах буолтаах э. То манна кэлбит буоллахпына иһитиннэриэхтэрин сөп.

Дэ итинник курдук үлэлээн бардахпына бу бэйэтэ туохтуур ээ дэ бу тэриллэрим иччилэнэллэр буолла барытын истэр көрөр айылҕаны кытта ситимниир ити то ойууттар диэн мин өйдөөтөхпүнэ ойун диэн айылҕатын толору ылыммыт киһини ойун дэнэр курдук уже ситимнээбит айыылар уже бу айылҕа күүһүн кытта барытын ситимнээбит буоллахтарына ойун дэнэллэр буоллахтар мин ойун дэн оннукка барбыт буоллахтар ол нэдэн дэниэхпин сөп буолара итинникте туох диэн баар ди бу ойунтартан ыйытабын бу тоҕо бу осынан бу сорох дьоннор бу саха итэҕэлэ сурукка уһуруллуохтаах дииллэр

Бу бэйэтэ хас эрэ сааһыгар бу олоҕу олорбутун кэннэ дуу эбэтэр бу эдэр сылдьан сыыһаны э, халтыны туттаран хаптаран көрдөрөн э, бу ол локко киһи бэйэтэ тиийэр диир айыылары кытта алтыһыыга. Ол онтон итэҕэли холобура урукку ойууннар эмиэ бу халлааҥҥа баар айыыларбытын араастык ааттыыллар эбит. Барыта хайаан даҕаны биир аат диэн буолбатах эбит. Бу ойуун диэн холобура быраабылынан суруллубут. Бу манныкка тиийдэххинэ, бу ханнык эрэ тугу галочкалаан баран эн ойууҥҥун диэн буолбатах. Киһи хасдах ылынарынан, киһи бэйэтин хайдах дэммитинэн диэн итинник быһаараллар. Бу айылҕаҕа баар опсиянан бу биһиги айылҕа оҕолору диэн бүттэ. Ону маннык өйдөбүл миэхэ үөскээбитэ. Бу айылҕа оҕолоро диэн айылҕаҕа төрөөбүппүт, бу Саха сириэр айылҕабыт элбэх, ол иһин айылҕа оҕолоробут диэн буолбатах. Айылҕа диэн биһиги бэйэбит. Биһи айылҕаттан таҥыллан таххабыт. Ити физиканан көрдөххүнэ, бу биһиги химическэй састааппыт. Билигин бу айылҕаҕа баар химический састаабтан мунньуллан киһи булунтаххар. Батта. Ити физический тип барыта өйдөнөллөр топполлоох дии. Онтон өллөххүнэ эн бу састаабын энергиин атын туохха кубулуйан онтон мас буолуо, онтон бу хас эрэ улахан аҥаара барыһыммыт уут, ууга барыа, былыт булан ардах түһүө, ол ардах уһааттан ылан хадьахтарыйыа. Эйиэхэ сылдьыбыт бу химический састаап хаҥаттан киһи буолан үөскээн киһи буолан төрүүр.

Бу дьоннор да эмиэ сектаны дьартан эрэллэр, бу улархайан эрэллэр, бу, бу дьоннор төбөлөрүнэн баран эрэллэрин диэбит курдук буолаалар. Ону дииллэр Аны аһа. дииллэр аһа. Ону танна ону ылан көрдөххүнэ, исиһиттэн көрдөххүнэ бу саха итэҕэлэ туох даҕаны хааччах биэрбэт дьоҥҥо. Оннук. Тугу да хааччахтаабат. Бу эн маны гыныахтааххын, ону хайыахтааххын, мону булуохтааххын, бачча чааска кэлэҥҥин үҥүөхтээххин, бу текстты ааҕыахтааххын, маны наизусть билиэхтээххин, бу кинигэни барытын ааҕыахтааххын диэн. Хааччах туохха да биэрбэт. Айылхаттан кэлэрин бэйэн ылынан айылхаҕа онон-махтанан эппиэттиэхтээх. Оннук эрэ курдук. Ото биһа маннык эйгэннэн кэлэр кэлэргэр ити итэҕэл туһунан эппиттэрэ сүдү улахан. Түҥ былыргы итэҕэл эбит. Оннук бу. Тургутуунан кэлбит эбит. Олох түҥ диэн олото ырааппыт олох ити. Унаастаан үйбэтэ тыһын чэһиргиэр быһылаах диолу. ити айыыларын оннук оннук дьоннорго түһэрэр ити үксэти ойууттарга түһэрэллэр эбит ди итиннэ киллэрэ бараннар тоти тархал таҥар итэҕэл боллаан итинник би сүдү аарайы аарайы итэҕэлэ диэн аарайы итэҕэлэ сурукка түспэтэх итэҕэл диэн олата дьиҥнээх дииллэр Дьиҥнээх бу билигин биһиэхэ эрэ баар ити итэҕэл. Бу саха дьонугар бар, үксүн биһиэхэ кэлэр. Оттон бу олох дойдуну кэрийэбин сөп. Онно булан эмиэ шаманизмынан үөскүүр дьоннор сир дойдуга барыта үөскүүллэр. Америкаҕа да буоллун, бу Орто Азияҕа да буоллун, Европаҕа да буоллун мустаах дьоннор эмиэ маннык туох эрэ инструменнаах булаллар. Били манан тыаһатан дуу, хайаан дуу, тугу эрэ хайаан дьоннору транска киллэрэннэр бэйэлэрин сааһылыырга үлэлииллэр.

Дьэ буоллун эс кыратык дьэ хорох-хорох дьон атыннык атыннык этиэ. Но биир туохха барыны түмсэнэр эбит. Бу итэҕэл битиэр. Чугаһын эрэ. Ити барыта бу норуоппут аата бу өбүгэ итэҕэлэ бу түҥ былыргы итэҕэл эбит буоллаҕа дии. Этини барытын илдьэ сылдьан билигин бэйэбитий хаалларын салгыы хайан иһиэхпит наада буолла дии. Сайыннарын ту бу бэйэбит арыллан, хас биирдии киһи арыллан бу сиэр-туому тутуу,

баарын эппитин диэ состояние диэн да турук турук марын дии истибэтэхтэрэ бол биһи кэпсетэрбитин ти саха диэн мин ханаабар туох маннык сана үөскээбитэ саха диэн национальный саата бар биһиги билигин бу документҥа түһэриллибит саха диэн национальный саата уло якута диэн учылды да ону таһынан саха диэн турук бар саха диэн турук Бу бэйэн историяҕын билии, саха өбүгэлэрин өбүгэлэргин барытын бу бэйэн искинэн аһардыы, мин маннык киһибин диэн бу эн кэннигэр хас да ахсаана суох киһи турар эн өбүгэлэрим. Бу мин айыыларым манныктар, мин төрөөбүт дойдум маннык диэн ылыныы, ини барытын ылыныы уонна бу киһи буолуу ити барыта саха диэн турукка киирии дьаһанныбыт. Бастакы бастакы тугай диэххэ таһыма. Ол иһин бу саха диэн сир историянан көрдөххүнэ ханна да уһук. Скифский саки диэн баалар майгынныыр. Ол онно түгэх. Казахстан билиҥҥи билиҥҥи Казахстан сиригэр. Онно баалар. Онтон бу хас үйэ быстар хас үйэ быстар. Онно ол иккардыр бу саха диэн ааттаах күөл да оһох, алаас да оһох, сир да оһох, хайа да оһох, туох да оһох саха диэн ааттаах. Уонна бу кэлэн бу саха иһигэр үөскүүр. Саха диэн. Аны булааны бу биһиги өбүгэлэрбит түрдэр бу биһиги өбүгэлэрбит моголлор бу тоҥустар диэн бары үөрэтэбит. Ону биһиги өбүгэлэрбит сахалар диэн өйдөбүл уһук. Эти хайдаҕай холобура. Туох тиһаныыны бу саха диэн өйдөбүл биһиги өбүгэлэрбит сахалар диэн уһук. Биһиги өбүгэлэрбит түүнтэр моголлор бу тоҥустар диэн диэн хайыылар.

Онтон дьэ хантан хааннаахпытын, кимтэн кииннээхпитин бу аҕыйах сылынан уже биллэн барара буолдьаан. Өс элбэх киһи кэлэн туохта эрэ чэ оннук көрдө кэлэр чэ наһаа оннук көрүүлэммэппит. Саха Мин ол иһин бу саха диэн турук эбит дии саныыбын. Холобура бу православиеҕа холобура священник бар.

Билигин буоллаҕына бу биһиэхэ бу бэйэбит итэҕэлбитин илдьэ кэлбиппит миэхэнэбэр ураты көстүү уонна нучча да чудо. Бу Сэбиэскэй да Союз хаҕана самнары үөскээбэтэх. Холобура уйуннары олох бу сокуонунан ойуннары барыларын уһук гынын диэн. Онну коконнар бааллар бу Сэбиэскэй Союзка. Ол дөрдүнэн билигин да ойуннар бааллар, туохтар бааллар итэҕэлбит бу уоппутун аһатан алгыс ылан Билигин даҕаны. Дьоммут-сэргэбит туманнык дии арыллан эрэ арыллыбыт дьоннорго ойуттарын ылыныахтарын наада, өйдүөхтэрин наада. Ол кинилэр оннук ол куһаҕана оҥоро кэлбэтэх дьоннорбо. Былыр хайдах туохтаабыттарын билбэтим но ылыныахтарын наада. Маннык куһаҕаны оҥорбоккун курдуга. Куһаҕаны санаатаххына дааны оройго хаайыллыахын сөбө. Үөһэҥгэлэртэн үөһэҥгэлэртэн бааллар буоллар. күүстэр бааллар бары. Тэтинтэн арыый төннүөххэ. Биһиги былырын туохха бараһа диэти Болугурга ити туохха алгыстаана дойдутуга Болугур, Хаттакы диэн интеге аммаа бараһа диэкпитэ. Дьикти дьикти ити маны туон көрдөрбүттэрэ бу итиниги итэҕэйбэт этим эбитэ. Хатах көрсөл бу кэлэргин ин барын көрөн олороллор курдук. Мастара туохтара барата ыллыллар

Мохуорга биэрэн табаахтаатыбыт, кэпсэттибит. Туох үксэ этиһэр этии, хайдах олоруохтаахтарын дьон хайдах сиэрэ-туому тутуһан олоруохтаахтарын маннык көрдөрөллөр. Алгыс оҥорбуппут, алгыс Амма Амма кыыс Аммаҕа киирэн ата алгыс оҥорбуппут, алгыстаана хомустаабытыгар Амма Кыыс бэйэтинэн кэлэн манна бэйэтэ тахсан кэлэн манна туохтуур дьэ манна көҥүл биэрэр курдук да кыылларын ыытар. Кыылларын ыытар, көтөрдөрүн ыытар, эргийэ дьаллар диэн. Чуумпура аалар туох да көмөһүйдээбэт курдук. Бу кыыллар кэннигэр кэллэй дьикти олус интэриэһинэй бу олоҕун олоҕун улахан улахан аҥарын бу бу сирдээҕи олоҕун олорон диэбит курдук да олорон кэлэн онтон бу этитиигэ түбэһэн эйиэхэ эйин нөҥүө этиттэриннэр бэйиэхэ итаабити хомуска турка киирэн баран алгыстаан ала көтөн хаалабыт олох кынаппыт иһин олох уу дити билбэтим манна кэпсиирбит Баарча устуруй курдук буолуо Ону курдук Ону буолара. курдук да итэҕэйбэттэр буолар. Ну, ты көтөҕалаан олох ханныыра халлааҥҥа тиийэн ханныыра үчүгэй да үчүгэй маннык күп-күөх. Бу орто дойдуга уох өҥнөр. Ону көтөн тиийэбитэ. Көтөн тиийдэхпитинэ аппытын ыыталлар. Хара уонна маҕан ат кэлэр. Онно миинньэн бараммыт өссө көтүтэллэр эдэ. Ол били туохпутуй этиэбит, били маспытыгар, аал-луук маспытыгар. Уһун да улахан, уонна хайдары маннык сыта уох диэххэ дуу, чуумпу туох да тыаһа уох гынан баран маннык хаҥарбаттар гынан баран хайдары маннык истэҕин суох гынан эрэ диэххэт. Эккинэн. Эккинэн ээ. Онтон аны үлэлэтэллэр. Үлэлэппиттэрэ ити бу э, туоҕа Украина диэкки тиийэҕин. Украина диэки көтөн тиийэҕин, көтүтэн тиэллэр, уот бөҕөтө буола турар. Ону хомустаатаххына маннык туохтууллар. Хомустаатахха маннык туора туора түһэр үөһэттэн. Түһэн барда күп-күөх маннык сибэкки буолаҕын. Сибэкки баабы. Онно химмэ хара кэлэ турар. Эни хомустугун эмиэ сибэкки баа буолан хаалар. Онтон туохтара эрэ дьэ түһэрэллэр да, саман кэбиһэллэр дьэ элбэх. Ити тэҥҥэ барыта буолуһук диэн эппиттэрэ. Аты барыта тургутуу буолар бу омукка. Туннук эрэ буоллун, этэҥҥэ эрэ буоллун. Этэҥҥэ эрэ буоллун. Ото уопсайынан туох бу кэлиҥҥи бу олоххо араас олус элбээтэ дии. Киһи сайдарыгар араас суол барыта баар дии. Бу мин харахпын ылан көрдөхпүнэ олох барыта суол. Оны киһи киһи мунар тэҥэр кэмэ олус кэллэ билигин. Ону талабын дуу, маны талабын дуу, маны хайыыбын дуу диэн хэп. Онно буоллаҕына бу э, бу туох э, киһи транска киирэн э, бу истэн, бу ойууннары кытта кэпсэтэн бэйэтин сөптөөх суолун булуон сөп эбит диэн. түмүккэ кэлбитим мин ити кэпсэтэн бараммын кинилэр буоллаҕына үгүс сүнньүн этиэм хэп мин мин олохпун туһунан кэпсээбиттэрин этиэм суох эрэ үгүс сүнньэ бу эн сөбүлүүр сүрэххэр ылынар дьыалаҕынан дьарыктаныаххын наада диэн оччоҕуна олох көтө-көтө барыан диэн ону хайдах билэбитий диэн үгүс киһи бу олорор сөбүлээбит үлэтигэр Тугу эрэ этэ бу үөрэҕим бүтэрбит, бу үөрэх наадалаах этэ диэн буолбута. Ону бүтэрбит, ону бүтэрэн ман үлэлии олорор. Дьиҥинэн буолла кини баҕар ырыаһыт булан сөп ыллыырын наһаа бүлүр диэтиэр холбуура. Оннук сылдьар, ону эрэйдэнэр. Олоҕун тухары бэйэтин булбакка. Кини олорон үлэлиир миэстэтигэр атын киһи кэлэн үлэлиэхтээх эбит. Ол киһи сөбүлүүр дьыалата эбит холобура. итини. Ону буллаҕына бу булларыыга үлэ барар диэн. Ону хайдах сүбэлиэтигит? Хайдах гыныахтарын сөбүй? Мунан тэҥэ дьоннор. Бу буота бу бу үйэ буоллаҕына бу тэтимэ түргэн маадык сайдыы бөҕөтө. Ол сайдыыны кытта хоро дьонно кыайбаттар. Сайдыыны. Бэлэрин суолларын хатан булбаккалар. Депрессия бөҕөтө онно киирэн. олохторо табыллыбат, арыгыга бараллар дэтинник. Ну, түксэ маннык диэн кэлэрэ. Көрдөһөн кэлбиккэ көмө буолабыт ээ. Көрдөһөн кэлбиккэ. Кыыллыбат туох уох диэн курдук кэлэрэ. Суолларын арыйан сири-туому тутуһалларыгар Бата киһи хомойуох иһин бу эдэр ыччатыбыт үксэбити куһаҕан тыллары тутталлар эбэт. Ити олус киһини туохтуур киртитэр. Киһи олоҕун, киһи аартыктарын сабан кэбиһэр үксэ. Наһаа хаччыга бардахтарына ити эмиэ. Хаччы үксэ туох ити дьиҥинэн куһаҕан эйгэбэ. Харчы. Нөһөпкө туттуохтааҕын буолар. Эйиэхэ хаччы иҥин батыһа диэхтээх кинини үөһэ көрүллүбэт үөһэ хардата гынан көрүөҕүҥ үөһэ көрдүҥ да эйиэн баттыыр бу ону киһи сиэри туому тутуһан бу тутуһартаххына олоҕуҥ барда туохтур ырааста диэх буолла артыктарын барта арыллан бараллар Дьоҥҥо-сэргэҕэ үчүгэй баҕаран, үчүгэй тыллары этэ ырытахха, барыта үчүгэй буолар. Ол иһин мин эмиэ ийэм түмүккэ кэлбитим бэйэм бу олороммун киһи ыраас буолуохтаах диэммин. Ыраас буол. Холобура киһини үөхтэххинэ да ити Инстаграм нөҥүө буоллун бу кистээн сирэгинэн дүү эн иһин биир үөҕүү энергия таһааран. Киһиэхэ тиийэн сөп, тиийбэтэҕинэ бэйэҕэр эргиллэн кэлэр. Эйиэхэ манна бэйэҕэр чох курдук бу күл курдук хаалан иһэр диим.

бүгүҥҥү олорор дьоннор иннибитигэр олох баар этэ. Биһиги кэннибиттэн олох кэлэр. Барыта бара турар, бара турар. Онно биһиги улаханнык оруолу онньообоппут, биһиги олоробут. Ол иһин холку оҕустуук бу баар сирдээҕи проблемалары чэпчэки баайытык аһарнаан, күүскэ баҕайы бу күүстээх проблема дии санаатаххына кыдьыктыы иһи ханаҕыттан күүстээх проблема буолуо. Онтон иһи чэпчэкитик ылыннаххына бу чэпчэкитик баһаарыллыаҕа. Ол иһин бу